Ырӑ кун пултӑр тепӗр хут пурне те. Чӑваш Енри паллӑ ҫулталӑк, паллӑ ҫынсен ҫулталӑкне эпир тӗп вулавӑшра Кушкӑ Яменте ҫуралса ӳснӗ, пурӑннӑ, ӗҫлесе тивӗҫлӗ канӑва тухнӑ. Район тавра пӗлӳҫӗ Илья Матвеевич Тимофей, э, Трофимовпа уҫрӑмӑр пулсан, ҫавӑн пекех эпир Зайцев Василий колхозпроизводствинче нумай ҫул-ши ертӳҫӗре ӗҫленӗ Василий Васильевич Зайцевӑн ҫуркун пилӗк ҫулне халалласа Уҫрӑмӑр пулсан, паянхи кун эпир каллех Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, хальхи вӑхӑтра Шупашкар хулинче пурӑнакан паллӑ пирӗн журналистӑн, художникӗн, режиссерӑн Владимир Петрович Галушевӑн черетлӗ Кошки Куликеевы люди и судьбы, Кушкӑ ҫынсем тата шӑпасем ятлӑ кӗнекине хаклама пуҫтарӑнтӑмӑр. Тырпулӑва, паллах, пирӗн паян кунта автор Владимир Петрович, Илья Матвеевич Трофимов, таврапӗлӳҫӗсем, вулакансем, шкулти чӑваш чӗлхи учителӗсем тата библиотекарьсем хутшӑнаҫҫӗ. Владимир Петрович Галушевпа паллаштарма кирлӗ мар. Ытти ҫулсен, ытти маларах та эпир унӑн кӗнекисене, кунта выставка хатӗрленет, ҫав выставка ҫинче унӑн кӗнекисем, Кушкӑ шкулӗ, Батальон моей Родины кӗнекесене эпир ҫак вулав залӗнче хакланӑччӗ. Ҫавӑнпа та эпир ӑна питӗ лайӑх пӗлетпӗр. Паян вара унӑн тепӗр каларӑм черетлӗ кӗнеки Кошки Курикевӗн Идеи судьбы кӗнеке хыҫум пичетленсе тухрӗ. Вӑл, мӗнле каламалла, кӗнеке Шупашкарти ҫиччӗмӗш номерлӗ типографинче пичетленсе тухнӑ. Хытӑ хуплаштарнисӗр куратӑр. Ҫӗр тӑхӑрвун икӗ страницӑран тӑрать. Тиражӗ ҫӗр аллӑ экземпляр. Нумаях мар, но пирӗн районшӑн вӑл аван тесе каласшӑн эпӗ. кӗнекене алла тытса сунах Кушкӑ ялне пырса кӗнӗ ҫӗрте стела пур. Ҫав стелӑна ӗгерне тата унӑн ҫыннисене. Кушкӑ ялӗ ҫыннисем вӗсем питӗ пултаруллӑ ҫынсем. Ӑсем ҫинчен ҫырмасӑр чӑтма та ҫук-ха ҫапла пуль, Владимир Петрович? Тӗрӗс.
Ага.
Унта ҫав таранччен пултаруллӑ ҫынсем пурӑнаҫҫӗ. вӗсен вӗсем ҫинчен, вӗсен шӑпи ҫинчен шӑвак ҫак кӗнекере ҫырса кӑтартнӑ. Кӗнекене чӑвашла та, вырӑсла та ҫырнӑ. Кала, ҫак кӗнекере каласа панисем, аса илӳсем, очерксем, йӑла-йӗрке, сӑнӳкерчӗксем питӗ тата сӑвӑсем хам та питӗ Кӑмӑллӑ темелле, ҫак кӗнекене тытса вулама питӗ кӑмӑллӑ. Кӗнекене ҫаксем питӗ пуянлатаҫҫӗ. Тата каласа хӑварас килет, ҫак кӗнекере архив докуменчӗсене усӑ курман, но ҫавах та ял халӑхӗн ҫемье архивӗсенчен илнӗ документсем, асаилӳсем, сӑнӳкерчӗксем, ӗлӗкхи ял сӑн-сӑпачӗ питӗ витӗмлӗх кӳрет. Кӗнекене вулатӑн та шухӑша путатӑн. Чӑнах та, Хушкӑ ялӗнче кӑна мӗн чухлӗ паллӑ ҫынсем мӗн чухлӗ пултаруллӑ ҫынсем. Вӗсем ял пурнӑҫӗ мӗнле пулнине, ун ҫыннисем мӗнпе сывланине, ял мӗнле сывланине ҫак кӗнекере питӗ витӗмлӗн кӑтартса панӑ. Ҫак кӗнекене это ҫырнӑ чухне, ман шутпа, кӗнеке ҫырма пӗрре те ҫӑмӑл мар вӑл. Эпир вуланӑ чухне кӑна ҫӑмӑл пек туйӑна ҫакларӗ те. Но ҫырма тытӑнсассӑн унта мӗн чухлӗ ҫак факт Тӗвексем те милей. Ҫав пек эпизодсем питӗ нумай. Унта аслатилӗх вӑрҫинчен пуҫласа Афганистан, Ҫурҫӗр Кавказ ра пулнӑ ҫынсем ҫинчен, вӗсен аса илӗвӗсем ҫинчен ҫакӑнта питӗ кӑтартса сумлӑ витӗмлӗ кӑтартса панӑ. Паян автор пирӗн панче пулнӑ май манӑн ӑна авторне а, тата каласа парас килет. Ытти кӗнекесенче Владимир Петрович Галошевпа кӑна тухнӑ пулсан ҫак кӗнекере псевдонимпа тухнӑ. Псевдоним илнӗ вӑл Куликеевский. Хӑйсен ялне сума суса темелле. Ун ҫинчен пирӗн халь ман сӑмах парас килет Владимир Петровича тархасшӑн. Ҫак кӗнеке ҫинчен, ҫак кӗнеке мӗнле ҫурални ҫинчен эсир каласа паратӑр пулӗ тетӗп эпӗ. Тархасшӑн?
Тавах. Студент чухне Петр Яковлевич Яковлев, она унта нумайӑш пӗлеҫҫӗ учительсем, калатчӗ, кӗнеке хуплашкине автор тирӗнчен тӑваҫҫӗ тесе. Эпна кашни ҫак кӗнеке тупмассеренех чӑнах иккенне ӗненетӗп. Мӗншӗн тесен кӗнеке юрпа ҫуралать, Унӑн шӑпи тӗрлӗрен пулать. Пурте ман виҫҫӗмӗш кӗнеке пулчӗ ушкӑн ҫинче калаканни. Пӗтӗмӗшле ҫичӗ кӗнеке. Кунта пурте ҫук, кунта пиллӗкӗшӗ вырӑн тупнӑ. Унсӑр пуҫне те тата сам издат мелӗпе кӑларнӑ тепӗр виҫӗ кӗнеке пур. Унта эп художник та пулнӑ май комикссем питӗ ӗнӗччӗ хӑй вырӑнче саккӑр е тӑхӑр комикс ӑсене паҫӑрхи пуҫта та кӗнеке кӑларнӑччӗ. Унтан хам ҫырнӑ журналист пулнӑ май ӗнтӗ хам ҫырнӑ япаласене, хам ҫинчен ҫырнӑ япаласене пӗрсере пуҫтарса кӑларчӗ тата выставка йӗркелесен каталог ту пулса ҫавна кӗнекере кӑларчӗ. Эпӗ тӗрӗссипе каласан культуролог, культуролог мар ӗнтӗ вӑл, тавралӑх ҫинчен тӗпчекен ҫын пулмалла мар. Ак ман ҫумра Илле Матвеевич ларать, Пӗррехинче каларӑм та илем отвечӗ, эсӗ мана ҫак ҫӗре, ҫак ӗҫе кӗртсе, туртса кӗртсе ятӑн. Хам пырас ҫултан тесе илем отвечӗ асӑлтатса кулса ячӗ те по-доброму. Эп сана ҫак сӑмаха терех каласа хӑҫантанпа кӗтнӗ тесе каласа пычӗ. Эп ӗнтӗ хам мультфильмсемпе, юмахсемпе ытларах кӑсӑкланах, мана ҫавсем ҫывӑх. пӗчӗкренех ӗнтӗ эпӗ юмахсене ӳкерме юратнӑ. Халь те ӳкереп, тӗпчеп юмахсене. Ман ҫак чӑвашла мультфильмсем кӑларас килет. Халлӗхен те ҫак мультфильм кӑларассине кӑштах айккине тӗртсе хурсан ҫак тавралӑха тӗпчес ӗҫе кӳлӗнсе кайрӑм темелле пуль ӗнтӗ. Каналӗ иртнинче вихерне каялла Сергей Егоровпа Ольга Егорова кӗнеке мӑнтурӗҫ. Презентацине ирттертӗмӗр ӗнтӗ кунта иртсе пурччӗ. Ун чухне те каланчӗ, ҫак ял хӑвачӗ, ял вӑйӗ хӑй хӑй вӑйне парать ӗнтӗ вӑл эпир тавралӑха тӗпченӗ чухне. Хӑй вӑйне парать та и ҫав вӑхӑтрах таҫта аякка пӑрӑнса кайма памасть пулмалла. Халь ӗнтӗ пирӗн Елена Матвеевичпа пӗр, пӗрлех ӗҫлетпӗр эпир. Ҫак кӗнек паян халь кӑтартса калаҫакан кӗнеке не кӗнекере те Илья Матвеевичӑн тӳпи ҫав тери пысӑк. Тӗрӗссипе каласан, идеи унӑ. Мана ку Илья Матвеевич канӑҫ памасть. Вот здесь ҫавӑҫан пек пулчӗ каласах пирӗн шкул юбилей ҫухӑрать. Юбилей ҫухӑрас ҫак кӗнеке ӗнтӗ пирӗн ҫӗр ҫырнипе ҫул тухса карӗ. Чи малтан текенӗпе батальон майор родины вымпеллекпе ҫул ҫывхарать, хӑрать, вунлаттӑн ҫулсене выркар кунне август уйӑхӗнче, Геннадий Пешпар. Вот тет, авто ҫӗнтерӳҫи хӑрать тет, а та тет книга варатӑп, деп шухӑшласа чӗнчӗ ӑнӑҫ ҫӗнетӗп. Тет тӗп книга мар, кино тӑва. Материал пуҫтарнӑ та халь, материал пуҫтарнӑ япалана кӗнеке те тума пулать, видеофильм та тума пулать. Кӗнеке кӑларасси ҫӑмӑл мар, хаклӑ пул, япала пулса кар халь, хаклӑ ӗҫ пулса кар. Мӗншӗн тесен хучӗ хакланса карӗ, типографи ӗҫӗ хаклӑ. Унта тӗрлӗрен сӑлтавӗсем тата пур. Ну, те халь кино тума ҫӑмӑлланса карӗ. Мӗншӗн тесен компьютер пур та, унта целый кино студий пек усӑ курса ӗҫлес ӗҫ тума пулать. Ҫапах кино тума ҫӑмӑлтарах чем калӑпӑр, мӗн, кӗнеке кӑларас идея. Ман шут пане, мана, ман шут, ҫавӑн пек. Кӗнекене те, паллах, кун пек кӗнекене пӗртсе ҫыраймастӑн. Кунта пирӗн Владимир Семенович Тарасовлар ҫавӑ та мана нумай пулать. Ӑна те эп сӗнсе хӑварасшӑн кунта калаҫнӑ май. Владимир Семенович, ҫак ӗҫе саншӑн ют мар вӑл. Мӗншӗн тесен вӑл мана нумай чухне пухать. Калӑпӑр, одноклассникене фотографи тытӑнса хӑварать та ку ҫак ҫын кам-ши те, ку миҫемӗш ҫулхи фотографи-ши тесен тӑп та вӑл ку ӑна пурте те палласа палласа пӑхать. Ку ҫакӑ, ку ҫакӑ, ҫав ҫулхи, тесе тавлашса та илетпӗр. Ҫав ҫулхи пуль, умар, ҫак ҫулхи тесе. Эпӗ сӗнсе каласшӑн, ҫырмалла, Владимир Семенович. Мӗншӗн тесен вӑл малтан хӑранать вӑл кӑштах, йывӑр пек юнать. Ҫырма пуҫлан та хӑех чӗлхи якалса кать и ҫав ҫула ҫав ҫулпа кӗрсе кайсассӑн вӑл туртса кӗрсе кать та каран пӑрнаймасӑн та. Халь вӑл пенси ҫынни, ҫавӑнпа та уншӑн сиенлӗ пулмасть, тесе шутлать. Тав сӑмах каласшӑн, Владимир Семеновича, Елена Матвеевича каланӑ пекех.
Спасибо.
А, Халь ӗнтӗ, Илья Матвеевич, э, материал пуҫтарса пырат, э, кашни, э, ялти кашни килпе э, карточку тунӑ вӑл. Э, карточку тунӑ та, э, халь ӑна кӑлармалла тӗрӗссипе каласан. Пирӗн ялта иксӗр утман пӗртен ҫак ял кашни килпе пӗр иккӗ е виҫӗ страница уйӑрса парас пулсассӑн та пирӗн ялпа ҫиччӗр е сакӑрҫӗр страница кинӗве пулмалла. Тӗрӗссипе ӗнтӗ вӑл энциклопеди пулас. Калӑпӑр, кам ҫак ҫурта пуҫланӑ, кам хуҫа, малтанхи хуҫа пулнӑ, ун хыҫҫӑн кам хуҫа пулнӑ, ун вӗсем калӑпӑр куҫса кайнӑ пуласӑн, вӗсем вырӑнне кам куҫса килнӗ, ҫав Япаласене туса выртассӑн питӗ пысӑк, питӗ пӗлтерӗшлӗ япала пулмалла. Тӗрӗссипе каласан, ӑна Илья Матвеевич уже ҫур кӗнекене тунӑ та ӗнтӗ. Халь ӑна тирпейлесе, систематизировать туса, йӗркелесе хатӗрлеме те кӑларса малла. Ну, каллех ку укҫа мар ҫыхӑннӑ. Ӑна хальлӗхе пӗр пуҫтарма тесе калаҫса тӑрӑттӑмӑр. И май пулсассӑн, калӑпӑр ял халӑхӗ пулӑшсассӑн, хавхалантарсассӑн тейӗпӗр ӗнтӗ, ҫак финанс тӗлӗшӗнче пулӑшайсассӑн, ӑна тен кӑларса яма вӑй ҫитерӗпӗр те. Ман кӑштаххине Матвей ҫинчен каласа кӑтартас килет. нумаях пулмасть эпир унпа урамра тӗл пултӑмӑр-ха. Мӗнле пурнӑҫ-им? Лайӑх те пурнӑҫӗ хӗвел пӑхать паян пек мар. Илья Матвеевич сӑвӑ кала, мӗне, хӑех сӑвӑ каларӑм ҫав. Мор, малта телефон калаҫрӑмӑр-ха, университетне калатӑп тапрӑм. Эп Илья Матвеевичшӑн тӗлӗнме пӑрахмастӑп. Вӑл Кӑнӑпӑр сакӑр нимӗҫҫе пултарать январьте. Апла пулсассӑн та унӑн ӑс ҫав тери ҫивӗч. Эп калӑпӑр, пӗрремӗш класра вӗреннӗ сӑвӑсене пӗр куплета е икӗ куплета сӑвӑсене астӑвап пулсассӑн вӑл пӗр вунӑ куплета сӑвӑсене каласа пама пултарать. Мороз и солнце день чудесный. Эп ҫав ҫав йӗркене пӗлеп те, вӑл ыттине пӗлместӗп. Илья Матвеевич вӗҫне ҫитех ҫак сӑвӑ каласа пачӗ. Кара, Илья Матвеевич ҫак сӑвӑ каласа пама ырашнӑ эпӗ. Ӑна вӑл кӗтмес, ӑна каларӑм, сана сюрприз кӗтет, сана поставят яратам халӗсем. Ӑна вӑл унша йывӑрлӑх мар, каласа пама пултарать. Унсӑр пуҫне вӑл калӑпӑр, ытти сӑвӑсем те пӗр миҫе сӑввине те хӑй те калаймасть пуль. Нумай сӑвва астӑвать иккен. Лаврентьевский линейка подошла. Вот.

Плансем пысӑк ӗнтӗ, калӑпӑр хӗр, ҫак мультфильмсемпе ӗҫлесе пултӑмччӗ. Мультфильмне калӑпӑр, унта программӑпа ӗҫлемелле. Халӗ тоже ҫамрӑках мар. Илья Матвеевичпе пулсассӑн, пӗрмӗш ҫемье ҫивӗч пулсассӑн, аптрамастӑмччӗ пуль Программипе ӗҫлеме вӗренет. Эпӗн те халь арҫын, ҫемье пушӑ пулнӑ май семьене укҫа ӗҫлесе ӳссе килмелле. Ҫавӑнпа программине вӗренсе ҫитеп кӑна, кӑштах урӑх ӗҫпе ӗҫлесе каймалла та ҫемье килти, килти япаласемпе ӗҫлесен пӗр ик уйӑх иртсе кать та программине ӗҫлеме мансӑр кап. Ачасем ҫитӗнчӗҫ, малтан пулӑшаҫҫӗ, ӳкерсе паратчӗҫ, хӑш пӗр мӗне программисене программипе усӑ курса движенисем туса паратчӗҫ. Ҫитӗнчӗ те халь калӑпӑр, чӗкӗтсем те калӑпӑр, ывӑлатин унӑн мӗн калӑпӑр хӗрсемпе пырса хӗрсем шухӑшӗ те паллӑ хӗрачин те халь Мускава тухса кайрӗ ун хӑйӗн ӗҫӗсем йӗпет ҫав модель енӗпе ӗҫлес кӑмӑл пур тет ҫав мне модельный мӗнсем кӗпе-темскер театрӑн художник ӗнтӗ ҫавсене тӑваш тӑвас ӗмӗтпе пурӑнать халӗ те мӗн мӑшӑрпа иксӗмӗр тӑрса утӑмӑр мӑшӑрӑм те мар мана Патрикка хӗрӗ кунта Патриккӑсем пур Мӑшӑр тӗлӗшӗнче ҫав тери ӑннӑ. Телейлӗ ҫын эсӗ. Телей, ҫав тери телейлӗ ҫын. Мӗншӗн тесен мӑшӑр пӑрҫтассӑн ҫынсем укҫа ӗҫлесе илеҫҫӗ, лайӑх машинасемпе ҫӳреҫҫӗ тесе каласассӑн ун пек кӗнекесем кӑларса лараймастӑн. Мӗншӗн тесен кӗнекине кӑларнӑ чухне Вӗсем калӑпӑр спонсорсем пулӑшаҫҫӗ-ка? Пулӑшкалаҫҫӗ. Пулӑшкалаҫҫӗ кӑна мар. Тӗрӗссипе мана халех ӗнтӗ ҫав хамӑр ял ҫынни, мана тете пулать, Валерий Николаевич Галошев, Марк посадра ӗҫлетӗ пулнӑ. Давай, тет, Володя, кӗнеке кӑлар.

ӗҫлемесӗр тӑватӑ уйӑх лартмалла пулчӗ. Тӑватӑ хушши ман укҫа кӗмен. Мӑшӑр вӑрҫсассӑн укҫа килмест санран, тесессӗн унпа ӗҫлейместӗн. Ҫапах ӗнтӗ ҫине тӑрса калаҫса пӑхрӑм хӑмралсемпе ҫам пек ҫам пек мӗнле давай ӗҫле вӑлса пулӑшатпӑр тесе ҫам пек ӗнтӗ кӗнеке тупса карӗ. Ну, куртӑ ҫинче вӑл хӑй корректировка ене парать. Калӑпӑр, ӑна Елена Матвеевичпа калаҫнӑччӗ пулӗ. Кунна те ҫав пек историне пӑхсассӑн генерал Романов пурччӗ. Чӑваш Пурнаш енна пӗлместӗн инвалид вӑл. Генерал-лейтенант вӑл. Чӑвашсен тымарӗсем те пур тесе каланӑччӗ. Чечняра вӑл вӑрҫӑ пуҫламӑшне ҫав Чечняра вӑрҫӑ явалӗсем пынӑ чухне аманнӑ вӑл. Вӑл коляска ҫинче ҫӳретчӗ. Ҫавӑн аса илӗвне вуланчӗ. Эпти столӗ пулма ӗмӗтленнӗччӗ тет. Анчах та пурнӑҫ ӑна ҫак военнӑй ҫулпа илсе кайнӑ та вӑл генерал-лейтенанта ҫитнӗ. Вот тен пурӑнать-ха пӗлместӗп. Ҫавӑн пекех пире пурнӑҫ эпир ӗмӗтленни пӗр ӗҫпе ӗҫлемешкӗн, пӗр тӗрлӗ пурӑнмашкӑн пурнӑҫ кун пекрех илсе каять, тепӗр тӗрлӗ илсе каять. Ҫапах та каласшӑн, Пурнӑҫ вӑл йӗркелле пурӑнсассӑн, йӗркелле туса пырсассӑн лайӑххи патне илсе пыратӑр. Мӗншӗн тесен шанс пурне те туса парать пурнӑҫ. Усӑ куратпӑр-и усӑ курмастпӑр-и уже пиртен килет. Ну, кӗскенӗн те ҫӗнӗкрех ман сӑмах.
Ларнӑ-ҫемӗн ыйтусем пулсан Владимир Петровича пама пулать. Халӗ Илья Матвеевич пирки каласассӑн, эпир паҫӑрах каларӑм те, эпир ҫулталӑка Илья Кушкӑ ялӗсемпе, Илья Матвеевичсемпе пуҫларӑмӑр. Ҫулталӑка вӗҫлетпӗр каллех Кушкӑ ялӗ ҫыннисемпе. Вӑл питӗ пысӑк чыс. Кушкӑ ялӗнчи Мӗнле калас ман аксакалӗ тесе калас килет. Тӗрӗс. Аха. Илья Матвеевич улсӑр пӗр япала та иртмест Кушкӑ ялӗнче. Ун хутшӑнӑвӗсӗр кӗнеке те тухмасть. Ҫапла, Илья Матвеевич? Сире сӑмах. Сире ывӑнтарса ҫитермеҫҫ-и Кушкӑ ялӗсем? Ҫыннисем?
Ывӑнса ҫитсессӗн хама хам шухӑшланӑ Кам мана мӗн те пулин йывӑр сӑмах каласа кӳрентермест-ха теп. Эх, вара теп вӑй кӗрсе кайса тепӗр хут тӑрӑшаҫҫӗ тетте теп. Ҫынсем савӑнаҫҫӗ, мана ун пек ку ҫынна кун пек каласа кӳрентертӗмӗр-ха, кун пек каласа кӳрентертӗмӗр. Васем ӑнланмаҫҫӗ, васем мана кӳрен, хӑйсем кӳрентерӗпӗр тенсе савӑннипе мана вӑй парса пыраҫҫӗ. Мӗн тӑвасси? Владимир Петровичӑн кӗнеки ҫинче пурнӑҫ урапи пур. Пурнӑҫ урапинчен ҫирӗм пилӗк ҫултан мӑшӑрланмалла, И ҫирӗм пилеш ҫултан сан тепӗр поколени каймалла, и пӗр ӗмӗр тӑршшӗнче тӑватӑ поколени сыпӑк пулмалла. Ҫавна шута илсе эп тоже ҫирӗм пилӗк ҫула ҫитсессӗн мӗнле те пулин Мӑшӑрланас тесе ҫине тӑса мӑшӑрлантӑм. И манӑн ача... Мария Николаевна, Мари тоже? Мне пире ирхине Валентина Михайловна саламлас Чӑваш радио эпир ҫавӑнпа передача пуҫлатпӑр. Она итлекенни манӑн мӑшӑр Александра Михайловна. Вот, манӑн ача утмӑл саккӑрмӗш ҫулта пӗрремӗш ача и Владимир Петрович пирӗн ачасем пӗр ҫулта. Пӑрпарта хушшинче ларнӑ. Пӑрпарта хушшинче ларнӑ. Ну, эпӗ ӗҫлеп, вӑл ӳссе пырать. Ача еще юмахсемпе интереслӗ картинкасем ӳкерет. Хай шухӑшласа ҫӳреп. Хам шухӑша шухӑшлам пек ку Ҫавӑн пек юмахсемпе интересленекен ҫын ял пурнӑҫӗпе те интересленме пултарать тесе. Е халь Владимир Петровичӑн амӑшӗпе каласа пар вӗтӗ. Ку ачана мӗнле ҫавӑрмалла, ҫак Кушкӑ историйӗ ҫинчен ҫырма тесе. Ҫак пек каласа, каласа Тати Владимир Петровича ял историйӗпе интереслентерсе, эпӗ ӑна материалсемпе тивӗҫтерсе

Малтан общество пуҫтартнӑ документсемпе хатӗрсен кассӑсене Владимир Петрович Кушнеевдан ҫав папкӑсене пӗр сумкапа кӑна мар, икӗ сумкапа пӗрле йӑтса каять, вӑл мана йӑтса киле барат, тепре йӑтса каять, вӑл калли ӳкерсе йӗтет.
Ҫав пек пурнатпӑр ӗнтӗ. Ну, кунта мӗскер, сӑмах кушкӑ яри пирки. Кушкӑ. Кунта каласа ларакансем кушкӑ кӑштан, пирӗн кушкӑ кӑштан килне калама пултараҫҫӗ-и? Калаймас вӑл.
Вот, кушкӑ кӑштан килнӗ. Эпир унтан пурте ирттеретпӗр. Кушкӑ Сивинскинчен Канашалла килнӗ чухне Кушкӑ ялӗ пур. Унта кушкӑ вулӑсӗ пулнӑ. Ҫав кушкӑ вулӑсӗнче Сакӑр яла пӗрлештерсе тӑракан кушкӑ пулнӑ. И вӑл кушкӑ тӗне кӗмен чӑваш ячӗ. Тӗне кӗмен чӑваш ячӗ. Хальхи вӑхӑтра чӑвашра вун тӑватӑ кушкӑ ялӗсем. Татаринче тӑватӑ кушкӑ, Кӑннарушки тата Пуйӑскинчен Ульянскине кайнӑ икӗ айккине икӗ кушкӑ юлаҫҫӗ. Кошкинский район Самарская облаҫра. Ҫӗр Лет, ҫӗр, ҫурҫӗр Ледовитый океанра утрав ячӗ кушкӑ. И самый Совет Союзӗн Кӑтӑрти крепоҫӗ тоже кушкӑччӗ. Хальна ылмаштарнӑ ӗнтӗ. Пирӗн ял ҫынни унта Пушкин вулӑсӗ ача-чӗчӗ служить тунӑ.
Мӗне унта вара Муллин Николай Илларионович Муллин пирки калаҫҫӗ. Муллин Николай Илларионович унта вӑл пограничник пулса служить тунӑ. Так что Кушкӑ ялӗ Самбет. Юхальман калаҫнӑ эпсине. Ну, мне кӗнеке тухнӑ презентации «Окушка и Оренде» презентаци тума клуб та ҫук, библиотека та ҫук, ҫамрӑксем, килес ӑрусем, клуб та тӑвӗҫ-ха, библиотека та тӑвӗҫ. Кӗнекесем хакӑланӑ шкулпа та, вӑрҫӑра пулнисемпе те Хальхи паянхи кӗнекере вӗсем малашне тухмалли основна тӗп кӗнекен никӗсӗ пулса тӑраҫҫӗ. Вот времесӗр те учебник диксе пур. Вун пиллӗкмӗш издание есть, вун саккӑрмӗш издание есть ҫырса хунӑ малашне кушкӑн пасӑхатнарнӑ ҫыннисем ҫак никӗс ҫинче тата малашне те темиҫе хутчен те кӑларса пырӗҫ Кушкӑ ялӗн историне. И ҫакӑ ырӑ сехет тӗлне пултӑр. Юлташсем, кӑҫал район тӑхӑрвунпилӗк ҫул тунӑ. Ҫак район тӑхӑрвунпилӗк ҫултарӗсене эпӗ нумай жильдере тусашса давайте икӗ ҫул ҫурӑ кая район историне хатӗрлер халӗ район тӑхӑрвунпилӗк ҫул ҫине тесе. Вӗрентекенсен районӑн ертӳ тӑрӑхӗнчен кӗнекене икӗ пинпе иккӗмӗш ҫулта кӑларнӑ. Ҫирӗм ҫул ҫитрӗ. Ӑна кӑларассине ҫӳрекенни мӗн тӑвасси ӗнтӗ кунта пуҫ тӑри питӗрмен те я мана ҫав тӳрех ҫӳрерӗм икӗ ҫул виҫӗ ҫул малтан икӗ-виҫӗ ҫул малтан вара пӗринпе каласшӑн килӗшмерӗҫ терӗм каласшӑн Власлова музейра ӗҫлет, Валентина Григорьевна Укилешре тата ыттисем килӗшре, Владимир Московскийпе, вара Клавдия Михайловнапа килӗшре, вара хорна кӑлармаллипе тӑваттӑн ҫине пайласа ҫырса, пире Галина Васильевна Ермаковӑпа Шупашкарти центральный архивада командировка наядец документсем тума, я бунда Дердик районӗн, Дердик райисполкомӗн

кунта район юбилейінде калаҫрӗ те тӑхӑрун киле ҫул вӑл район ҫӗр ҫулне кӗтсе илмелли тапхӑр кӑна тесе ҫавӑнпа та унтан мӗн тухрӗ кӗнеке презентацие турӑмӑр та кунта дом культуринче и Дедекти презентацийӗнче эп хамӑн татах ҫӑвар тӗттӗмас Кӑшкӑрт, санта Кӑшкӑртым районӑн тепӗр кӗнеке презентацийӗ район энциклопедийӗ пулат терӗм. Все, ман сӑмаха поддержа турӗҫ. И район энциклопедии пӗрремӗш издание те тухрӗ, кайдан фундара издание те тухрӗ. Эп ҫавна каласшӑн даватчӗ. Халь вӑхӑтлӑ ускатап пур сӑмаха.

Кирӗнче икӗ пӑтлӑ пукансем, велотренажерсем, космонавтсем леш орбитальный станцийӗнче ман мӗн туса ҫӳреҫ вӗт, вӑл ҫавӑн пек хӑналаканччӗ-ха. Вӑл пурнать. Пурӑнтӑр та. Ун пек ҫынсем пурӑнмалла та. Пирӗн патӗнче паян,
Елчӗкрен кӑна мар, Туҫаран килнӗ Валерий Иванович Салмин Вӑл ҫав пек вӗри чӗреллӗ, вӗри чунлӑ. Арҫын лараймасть вӑл пӗр ҫӗрте. Сире сӑмах айтать, только вестерех. Ну, мӗн калаҫҫӑн?
Вот кунта Владимир Петрович Галошев, Илья Матвеевич Трофимов. Тата ытти паллӑ юлташсем кунта пурне те пӗлеп кунта сире. Чи малтанах чим карса килекен ҫӗнӗ ҫул ячӗпе. И вот, конечно, паянхи пирӗн тӗллевӗн як ҫак питӗ пархатарлӑ ӗҫ тӑвакан ҫынсем пирки, вӗсем иккӗш те хамӑрӑн умралара ҫакӑ Илья Матвеевичпа Владимир Петрович. Тӗлӗне пек пушкӑра ҫавӑн пек чӑнах та унта там ҫитмӗ-ҫитмӗ ҫулсенче физика, английский, географи вӗрентрӗм. И унта пире пушкӑ ҫыннисем вообще унччен не вӗсем. Чӑнах та, Илья Матвеевич как личность Мана вӑл тӗлӗнтерет, уникальный. Владимир Петрович это чӑн-чӑн унӑн ати возрастпа та иккен. Ун ати вӗлерленнӗ. Кстати, ман Полина Георгиевнан юратнӑ ученикӗсенчен пӗри ку Владимир Петрович. Полина Георгиевна ман вырӑсча типе литературӑна ясӑ этемре кушкӑна унта вӗрентӗм, вӑкаран туҫана карма. Вот ҫавӑнпа Тӗлӗнмелле йӑх. Хама, хамран тӗлӗнес пуль Хам та мучейсем уҫнӑ, кунта юлать каман мучей ак паян килмелле каранташах. Ак ӑна Байконурта служит на ытти юлташем космонавтсем килемӗҫ. Килепӗр-ха кунта. Вот Владимир тӑрӑшма шутлан нумай. А тӗлӗнеп. Йӑх хам тӗлӗнеп, хам тӗлӗнеп вӗҫсен космонавт тепӗр юл. Но пархатарлӑ ӗҫ пӗтхӗрнеме маттель. Воин петух эсир ҫак вилнине малалла эсир хӑвӑрпа кӑна мар, куш киялне кӑна мар уже, yok, тӗнче шайне, интернет шайӗнче халь батальоны моего млечего, родин, вот унта вара труженики, йод оживит туза пурте, тепӗр ӗмӗрте те кураҫҫӗ ваши амӑшсене, эпир приделать ялсенче тӑвайман, хана тӑвансем ҫокла шуласа пӑхсан, тӑвайман-и вырна, а унта сӑнӗпе, мӗнесемпе, yok, Чӑн-чӑн эсӗр пархатан ӗҫпе эсӗр иксӗр те чӑннипех те вырӑнти хамӑрӑн краеведческие материалсене ҫӗнетсе ҫӗр-ҫула районсем тултарнишӗн ҫав пек пысӑк парне тума тытӑннӑ. Эп шутлап, Илья Матвеевичпа Владимир Петровича пӗр юланрах, пӗр ҫамрӑкрах пулнӑ. Иккӗшне те Кушкӑ алне ҫав кӗнеки патне вӑл пырса хунӑ ҫӗртен Кушкӑ тенӗ вӗт. Ӑсен бюстне малашне ларса хумалла пулать, бюстне. Иккӗшӗ те тӑрӑшчӑр ҫамрӑк. Да, но чӑнах те калатпӑр ӗнтӗ, кулатпӑр, но кулассипе кӑмӑлтан чӑннипех те вӑл мӗнле ӗҫлеме пулать. Теприсем вӗт, ним те ӑнланмастӑр, вӑхӑтӗнчех ҫук Сурский рубеж пирки их калать, Юрий Матвеевич сирӗн пек ҫынсем пек ҫырнӑ юлташ. Мӗнле лайӑх, вӑхӑтӗнче пулнӑ, пӗлменче вӑл, ҫав текен

Но Илья Матвеевичпа Владимир Петровичпа савӑнса эпир пурте пурӑнатпӑр. Тӗрӗссипе каласа сире сывлӑх калассине, ҫӗнӗ ҫул ячӗпе каласа. И малашне те пӗрле ҫак чи кунра пулар. Эпир пӗрле. Илья Матвеевичӑн халь унтан планӗсемпе, халь ӑна ман Шупашкарти торговый центрта Адёр Николай Михайловский тет, манӑн та выставка пулать тоже.

высшей школӑна государственный советлаҫне мӗнле пултӑр тесе. И тепри Батин Николай Иванович ӑна дайрашынче ӗҫлемелле. Иккӗште атас пачӗҫ. Эпир документсем хатӗрлесе хунӑ, атас пачӗҫ. Мана пултарать. Эптет, кун пек направленипе ӗҫлеместӗм тет. Ман урӑхла направление вӗт-ха тет.

О, таяпасем нумай унта. Лаш таяпа. В общем, пӗр пилӗк пулса ял таяпа ятлӑ. Вӗсем пурте чӑваш ялӗсем. Я вӗсемпе нумай калаҫнӑ. Унта нумай ҫул ӗнтӗ ӑнтӑсӑна Недесьте первого завода. Эпир те Шӗшеркӗ районӗнче ӗҫлӗҫ. Вӗсем тӗлӗнмелле ҫынсем. Эпир вӗсем чухлӗ чӑвашла калаҫма пӗлместпӗр. Вырӑсланса кайнӑ пуль? Эпир вырӑсланнӑ, асем ҫук. Вӗсем тап-таса чӑвашла калаҫаҫҫӗ, тӗлӗнтереҫҫӗ. Э, Черновершинский район, Чуллы Ту районӗ. Унта та пулнӑ эп. Е кунта договор пулнӑччӗ на поставку молочного оборудования район валли. Кайран кусор кӗреймерӗ вӑл, мана хӑварса ҫӗрӗ, чупнӑ, хӑварса кӑларсаччӗ. Тусам кӗреймерӗм вӗҫне кусор. Вот ҫаври глава та чӑваш. Унӑн пӗрремӗш заместитель те чӑваш. Яле тухӑрман ултӑ киле, средняя школа тухӑрман ултӑ киллере, дворец культуры тухӑрман ултӑ киллере.

Николай Сергеевич Лайдер мангала чухнех паллашнӑ, сопри формен ӗҫ вырӑсла. Пӗрне-пӗри лайӑх пӗлнӗ, тилӗ пӑхкалакан чӳкех. Ара, унтан вара яланах туслашнӑ, туслашнӑ та туслашнӑ, е юлашкинчен вӑл карӑк куҫа куҫпуҫлӑхки oldu. Самбару куҫне. Ӑна унта туса панӑ икӗ ташлӑ ҫурт, вундиреш сортлӑ ҫӗр участок уйӑрса панӑ. Вӑл темиҫе коллектива пысӑк чыс званипе туса пӗтернӗ. Ачапчасен тоже тесен мӗнле званипеччӗ. Питӗ сумлӑ ҫын пулнӑ вӑл Самбарское облаҫ. Анчах та калама та аван мар ӑна вӑл вилсессӗн, лешнинсене каясассӑн. Эпир Петр Александровичпа карӑмӑр пытарма. Ак ҫак ҫуртран пӗр ҫын та пымарӗ ҫавӑнта. Хотя вӑл Елчӗк районӗн Библин авторы. Вот.
Ҫавӑнта ҫынраттым ҫинче. Э? ҫынраттым ҫинче. Да, ҫавӑнта ҫавӑнта никам та пулмарӗ ҫакӑнта путарма. Пире, конечно, питӗ намӑс пулчӗ, мӗншӗн тесен Самарский облаҫран килнӗччӗ делегации. И тогда мы пирӗн Чӑваш Республикинче мероприятие нихҫан та иртмен. Илетчӗ ӗнтӗ чӑваш улахне. Чӑваш улахӗ пулчӗ как раз ҫак Ӗнел-Калаван районӗнче. Пӗтӗмпе унта диплом халӑх, в общем, туллиех. Пире кӗтсе килчӗҫ, как будто президент Чувашской Республики. Айо. Манпа пӗрле Соловьев Анатолий Павлович. Эпир завода килнӗ, заводран пире чӗнсе илчӗҫ ӗнтӗ. Вара министр культури, ҫавӑн тӑвӑнта тоже министрсем туххан туса пӗтернӗ хальхи. Чи пысӑк министр та директор тутар. Тутар чӑваш улахне килнӗ. Манпа пӗрле пулнӑчча тата Пӗлрен Чӑваш Республикин Костя Портнов, Петрова, леш э, э, красавица.

Валерий Калмуш, мухтавлӑ ҫын вӑл Владимир Петрович. Ун пек ҫын пирӗн районта урӑх ҫуккӑ пуль те, Николай Шанигетович. Кун пек режиссер, кун пек кино ӳкерсе, мультфильмсем ӳкерсе кӑлараканни, тархасшӑн сире сӑмах, Николай Федорович. Унӑн кини малтанхи питӗ интересно. Там мандра пулнӑ кино.
Да. Владимир Петрович пирки пуҫтарӑнтарать. Пурпӗрех Малтан ҫав аксакалпанчӑк сӑваплать ҫав, мутассӑн. Я матешла утенех темиҫе ҫул каяллах куртасында хӑйе пуҫа тухать, ҫам пек, ҫам пек япаласем пуҫтарып, ҫам пек кашни килсерен ун пек кун пек я матеш тет, ялан ҫанна калатӑр тет. Тытсан тӑрӑх урта тет, кӗнеке кӑлармалла тет, я матеш алай, ялан ҫам пек, хаҫатра ҫырмалла тет, ун пек кун пек тет. Ҫав пӑрӑ тапранчӗ. батальон ҫӗкленсе сарлать. Батальон ҫӗкленсе он шкул историйӗ ҫиеле тухрӗ, халь он ял, ял, ял историйӗ унӑн ҫыннисем. Ну, ку тандем дуэт темелен те питӗ килӗшӳллӗ ӗҫлесе пыни икӗ ӑру алӑ тытса килӗштерсе ӗҫлени куҫкӗрет.

Ҫак тӗрлӗ ӗҫлекенсем вӗсем талпа кӗнеке те кӑларакан, ӳкерекен те, кино та ӳкерекен икӗ ҫукрах та тесе калаҫнӑ тӗрлӗ енӗпе ҫак пултарулӑх енӗпе ӗҫлекен ҫынсем. Но вӑл ҫав ӗҫе вӑл пӗтӗмпех ҫав виҫӗ-тӑватӑ енӗпе те вӑл сӳнне парса тӑвать. Хӑй мӗн

Унта ял чиркӗвӗсенчен те тӗмер ялӗ те вӑл, ытти ялсем пекех пуян историллӗ ҫапла вӗт. Вӑл чиркӗве хӑй мӗн, арка мӗн чиркӗвӗ мӗне тӑрать унта нумай тата хулӑн килни кӑларма палӑртать. Пурте мӗн пархатарлӑ ӗҫ тунӑ тесе каласшӑн. Кунта та ӗнтӗ кӗнекипе маларах та паллашнӑччӗ. Унта та Кушкӑри Кашни ҫыннӑн шӑпине ҫырма тӑрӑшнӑ. Тен, вӗҫҫи тухса та ҫитереймен пулсан та, мӗн тесен таврапӗлӳ ӗҫӗн вӑл вӗҫӗ ҫук. Тӗртсемелле, шырамалла, ҫырмалла, ҫутатмалла. Ҫавӑнпа та Владимир Петрович сире, Ян Отечественре те сывлӑх сунатӑп, ӑнӑҫу сунатӑп.

Тоже псевдоним тоже нимелле калать. Нимле те пулать. Ага. Унсӑр нимле ӗҫ те пулмасть. Эверакул выставка ҫинче куратпӑр. Унта Владимир Петрович ҫинчен тӗрлӗ хаҫатсем ҫинче, тӗрлӗ статьясем кӑларнӑ. Ҫав статьясене ӗнтӗ ахальтен кӑлармаҫҫӗ. Вӑл пултаруллӑ пулнипе, вӑл хӑйӗн тавра курӑмне ҫӳлелле ҫӗкленипе пулакан япаласем. Ҫапла, Илья Анатольевич Артемьевич, тӗрӗс калапи эпир, Макашин сире сӑмах. Сӑмах та формаллӑ ҫынсене валли. Эсӗ калси вӑйлӑ ӗҫле, если без. Давай.

Пушӑ мар пулсан та чупса килтӗм-ха. Тӗмлисем Талант тени эпӗ калӑпӑр Владимир Николаевич Ермакиевский калаҫтӑм вӑл мӗн чухлӗ ӗҫлетӗр ӗҫ хӑй сана пӗтерсе пырать. Пӗтерсе каян тата малла пӗлес килет, тата ытларах ҫырас килет, тата ытларах мӗнпе пулса ҫырӑвне кӑларса кӑтартас килет. Мӗншӗн тесен пурте пӗлмест-ҫке ҫак япала ҫинчен. Пурте ҫав хыпарсене, ҫав ҫӗнӗлӗхсене, ҫав ҫын чунӗ, хӑйӗн пурнӑҫне чунӗ витӗр тин витӗр кӑларса йӗркеленӗ ӗҫе пурте пӗлмест-ха. Ҫавӑнпала эпир калатпӑр ӗнтӗ, кӑҫал ӗҫ творчество Ҫыннисем культура ҫыннисен ҫулталӑкӗ кунне хӑех тата тем чухлисене туртса кӑларса тулаҫ. Мана хама та вӑл Патӑрьел э, комсомольскинче кайса килтӗмӗр. Кунта та пулнӑ эпӗ, ытти ҫӗрте те пулнӑ. Вӑл мана темле малашне лайӑх мӗнле те пулин ырӑ ӗҫ тӑвас патне кӗрткелесе пырать.

Аттене те таврашрӗ, ӑна вара Тимофейӑн калӑпӑрван мультфильм кӑларасси пирки. Калӑпӑр, эп унна кун патне пырса та вырӑнаймастӑп, но вӑл ҫав терехчӗ, мӗн ыйтмаҫҫӗ-ши, мӗн пултарулӑх. Манпа танлаштарсан хӑйсен пултарулӑхӗ ҫав хут пысӑкрах пек туйӑнать те ман, вӗсенчен ӑмсанса тӑратӑп эпӗ.

Тӑххӑрӑн хушшинче ялӑн икӗ тӑхӑрӑн пилӗк ялне валли ҫав кӗнекене кӑлартӑм. Кунта кунтах татнӑ эппе, кунта икӗ килнӗн те курман. Ну, вара халь тепре кайсассӑн та халь иксӗр тӑхӑрӑн пилӗк ялне ҫулне, ял умне тӑватпӑр теҫҫӗ те. Мана ҫӑкӑрупа туварпа кӗрттермест хайхине. Такампа килнӗ те таҫтан килнӗ те Пӑва районӗн пуҫлӑхӗ тӗнпе унӑн Хусансемпе пӗрле килтӗмӗр те ӗнтӗ. Вот Ялгыз пулать вӑл, ӗҫе хитетлеҫҫӗ ӑна. Вӑл вӗсем халех хальӑнтан те сирӗн сахал, ҫавсене мунчипе

Ман тӑвашшӑнех мар тет. Ман кума килӗшӳсем те килмест. Кӑмӑллӑ. Пирӗн кӗсем ҫамрӑксем-ха. Вӗсем тата шкулсенче халь ак ку енне пирӗн хӗрарӑмсем уйрӑлсалар та ку енче арҫынсем ку енче хӗрарӑмсем нумай хӗрарӑмсем те сӑмах парас килет анна иле а сире пӑхса лараҫҫӗ анна ильинична эпир тӗл пулусем ирттерӗпӗр шкул ачисемпе ҫала вӗтӗ

Илья Матвеевич ман аттепе иккӗмӗш сыпӑкри тетӗшӗпе шӑллӗ. Илья Матвеевичӑн мӗн пирӗн ҫуртра ҫуралса ӳснӗ эрне тӗл пулура та каланӑччӗ. Эп те ҫак вӗсен мӗнӗпех пыратӑп темелле ҫулӗпех хальлӗхе эп кӗнеке кӑларман. Ӗҫре вӑхӑт ҫукрах халь. Ҫавӑн пек. Но историпе пике интересленетӗп, кӑсӑкланатӑп. Ку пирӗншӗн эп мӗн ятлӑ памалла тет-ҫке, аваллӑхсӑр малашлӑх ҫук. Тесе курава ят парӑр тесе каларӑм, мӗншӗн тесен эпир ӗлӗкхине, ял историне, ял ҫыннисене пӗлмесессӗн паянхи кун ялта мӗнле пурӑнатпӑр тата малашне мӗнле пулать, ҫавӑн ҫинчен нимӗн те калама пултараймастпӑр. Вот шел пулин те, халь ачасене вӗрентнӗ май эп куратӑп, Ачасем кӳршинче кам пурӑннине те пӗлмеҫҫӗ. Ашшӗн ашшӗ, аслашшӗ мӗн ятлӑ пулнине те пӗлмеҫҫӗ. Пурте мар, ну чылайӑшӗ лайӑх вӗренекен ачасем те пӗлмеҫҫӗ ҫакна. Ҫавӑнпа та ҫакӑн пек кӗнеке тухни вӑл питӗ вырӑнлӑ тесе каласшӑн. Владимир Петрович тата Илья Матвеевич пирӗн ялта пулнишӗн Илья хам ҫав ялта ҫуралса ӳснишӗн питӗ савӑнатӑп, вӗсемпе мухтанатӑп.

Юлнӑ те? Тӑваканнӑй лично. Вот книги, книги кӑларасси каламӑр, питех те ҫӑмӑл япала мар. Кунта пурте кӗнеке кӑларнисем. Анатолий Артемьевич кӑларнӑ, Салмин унта тоже унта, хӑйӗн целый музей. Ман ҫӑлтӑрсем те.
Ага.
Николай Федорович кӑларнӑ, Николай Васильевич кӑларнӑ, Александр Васильевич кӑларнӑ. Пурте пултаруллӑ ҫынсем. Пирӗн Елчӗкре пултаруллӑ ҫынсем питӗ нумай. Вӑсемпе эпир мухтанатпӑр. Но калапри пир кӗнеке кӑларма пӗри те ҫӑмӑл мар тетпӗр. Ытларах ҫак мӗн документпа ҫыхӑннӑ кӗнекесене кӑларма йывӑртарах. Ҫапла и Николай Васильевич тӗрӗс калапи эсир тоже Тӗмер ялӗ тата унӑн ҫыннисем Тӗмер чиркӗвӗ ҫинчен

тупса тӑракан шӑлкуҫ пек шӑлкуҫ шӑлкуҫ вырӑнӗнче вӑл тата ӑшшупа витрепе сутмалла та сарайсем памалла кунта партине пуҫтармалла та имей те ҫырмалла ну эп кайран хапта кайран пати пробар пынӑ ҫултан-и вӑл Валерий Петрович уже

Ну, вӗсем ҫырнӑ вӗсем пӗчӗккӗн ҫырса тӑман, вӗсем пуҫтарса ҫавӑн пек мӗншӗн ҫак кӗнеке ҫине это ҫук ҫавна это ҫемьене это историе тӗпчесе тарӑн каймаласын та мӗн петӗр ҫак ку хотя журналтан шыраса ларсан та унтан хӑйӗн кӗнеке куҫтарма тутарса. Сире машне Например, последний этот книге кыларатса, клетка, он обязан использовать.
Чӑнах ялсенче пӗтӗм ялӑн чӑнах та ҫук ҫак мек историсем ҫыннисем, но ҫыннисем пуррисем, паллӑ ҫыннисем те нумай, но ҫыраканӗ ҫук хӑш-пӗр ялсенче. Пур та пуль, но вӗсем хӑйсене кӑтартма ҫӑпӑка. Ну, пурна киле, может, ытти ялсен те ҫакӑн пек кӗнекесем тухӗҫ, эпир шансах тӑратпӑр. Пирӗн паньте Александр Васильевич айӑпа пуҫласа курап-ха ҫакӑн пек кӗнеке хаклавӗнчи шаклавӗ те эпир сире курман пӗрре те. Мӗнле эсир хак панӑ пултӑр-ши? Сахашӑн пӗр-икӗ сӑмах пӗлсе Батальон моей родины текенде пересадка чухне кунта пулнӑ та. Вот ол питӗ тарас калаҫ аваллӑх аваллӑхсӑр пуласса ҫук тесе. Вот, вот питӗ пысӑк ӗҫ, курӑнчӗ те ӗҫ. И хам та архивсенче ларса курат, onda ой, пуҫа ҫаврӑнса, пуҫ ҫаврӑнса кайнӑ кӗтем кӗҫне. Вот. Тата ӗлӗк пек хакмын мен. Сене кӗтнӗ кӗҫҫӗмә пирӗн чӑвашсен хушаматсем пулман ведь сем? Пулнӑ, чӑвашла хушаматсем пулнӑ. Чӑвашла, ну, мане, у аккӑм пек пулнӑ. Тӗне кӗртнӗ, шыва кӗртнӗ те ачана. Ю хушаматне панӑ ашшӗн ятне. Вот. Например, ашшӗ Василий, хӑй Николай, а Василий Николай. А Николай ӑна дежурировать кайран, Петӗр. Ун Петӗр Николаев пулса кайнӑ. Самӑр шыралма ҫав тери ҫывӑр, ҫавна кала, ҫавна кала. Мӗне аттесенче мӗне ларасси вӑл питӗ ҫывӑрать. Вӑл халӗ кӑҫал кайнӑ мар мхан унта. Серег ман килмерӗ ман. Тепӗр ҫӗнӗ ҫул куҫҫан кайса килесшӗн. Вот

Итала туртӗ пӗр япала каласа парасшӑн, парса калар-ха аваллӑхсӑр пулассишӗн тесе. Пӗрмай эпир кӑтартатпӑр ачасене, Олег ҫам пек пулнӑ, ҫам пек пулнӑ тесе кӑтартнипе кӑна ӗҫ тухмасть. Каҫартӑр мана, ӗнтӗ ӗҫ тухмасть. Малалли йӗҫӗнчен, тӗллевсен ҫинчен калантарса тӑмалла. Унсӑр ал ҫав япала ҫук. Пирӗн идеологи ҫук тес. Пурлӑ пирӗн идеологи. Пур, ол пӗр сӑмахпа капитализм. Капитализм идеологи. Вот мы. А капитализм это не было гражданство пурпе. Пӗр-пӗрне ҫиет прибыр. Ну, пожалуйста, Донбасс ҫапӑҫатпӑр. Капитализм пӗр-пӗринпе хирӗҫтерекен система пул. Хуть те мӗн калар. пӗр-пӗринпе хирӗҫлесе пырни, халӗ пӗр патша пӗр патшалӑхра та уже пӗр-пӗринпе хирӗҫӳсем пурри. Ведь Украина, Зеленский мӗн кала бу? Кубань украинецсен. А вот та раскалат. Унда украинцем пӗр ҫитмӗ процент ҫанда пурна, казахсем. Васем бывший запорожский казахсем куҫса кайнӑнда. Ана кӗтерне патша куҫарттарнӑ вӗсене. Васем шанмасӑр мар. Васем мӗне шанчӑклӑ ҫынсем пулни билен южный границӑн сыхланма, казахсем сыхланма. границӑсене, вот чикесене. Сам та куҫарнӑ. Унта Дальний Востокра, Даурия, унта пошли украинцсем, даурские казахсем, Амур тӑрӑхӗнче. Вот ҫавсен ҫинчен эпир кӑна эпир калапӑр тӑшман тесе кӑна вӗретмелле мар, ак ҫак тӑшман малашле, ак ҫак халӑх тӑшман, ҫак тӑшман, чеченсем пир тӑшман, час смотря. Пуҫсе касатчӗҫ пӗр салтаксене. Эп пирӗн офицер пурччӗ пирӗн, унӑн вырӑнне санта вылярчӗҫ, чӑнан тӗне. Аллурисем рассвӗтернӗ пулнӑ. Вот. Ханчиченсен ҫапӑҫаҫ, юнтӑкаҫ Российшӗн. Батальон Ахмат.
Унта вӗсем кӑна мар, унта тата пурсем иккӗсем, Алани, унта да пример пур. Вот. Унтан да мен, сводные бурунда казахсем, чеченецсем пӗрле, бурятсем. Умет халӑха кӑлартмалла мар. Ну кӑтарта тӗрле памалла мӗнле.

Ҫавӑнта вӗреннӗсем. Вӗсемпе пӗр ӗҫсе ҫӳнӗ пӗр тӑвансем пек. Ҫемьесемпе дружиттӑн паян кун тете ҫыхӑну тухаймастӑп уже. Тухаймастпӑр. Уже пурте Шупашкарта нумайӑн пурнӑҫ пирӗн пӗрле служительсем, офицерсем, прапорщиксем. Вот. Пирки тухаймастпӑр.
Роза. Кӗнеке хаки вара мӗнле? А?
Кӗнеке мӗнле хакланӑ? Кӗнеке хакне калапакӑн пек.

Мӗншӗн тесен эп хама Тушкӑ хӗрӗ тесе шутлатӑп. Ман... Да. Анне Кушкӑран. Манӑн анне Кушкӑран ахаль, йӑлта кукаҫипе кукамей те Кушкӑран ӗнтӗ. Ҫак кӗнекере пирӗн тӑвансем ҫинчен питӗ нумай ҫырнӑ. Уна кукакирӗ ку? Аха, кукаҫипе кукамин сӑн ӳкерчӗкӗсем те, ытти тӑвансен сӑн ӳкерчӗкӗсем те питӗ нумай. Вулама питӗ кӑмӑллӑ, питӗ хаклӑ парне Кушкӑ ялӗсемшӗн тесе каласшӑн. Маншӑн та хам валли ятарласа илеп-ха кӗнекене. Килте хӑш-пӗр чухне вулас килнӗ чухне тата аса илес килет хамӑрӑн тӑвансем ҫинче вуламашкӑн питӗ кӑмӑллӑ. Тавда пуҫтарет арне Кушкӑ ялӗшӗн хаклӑ парне туса памшӑн. Малалла та сирӗн ӗҫре ӑнӑҫусем пулччӑр. Илья Матвеевичпа питӗ нумайтарах кӗнекесем кӑларма тӑрӑшӑр. Ун опытнейсем презентацилесех тӑрӑпӑр хамӑрӑн вулавӑшра кранта та тавта выҫтӑрӗ Хорошо, Владимир Петрович, смогилиши?
Кунта ҫыракансем сахал сакалли пирки сӑмах пулчӗ. Астӑвап, Антон Павлович Чеховӑн племянникӗ пулнӑ Михаил Чехов, артист. Режиссер та пулнӑ пуль вӑл. Иккӗшӗн калаҫнине илсе кӑтартнӑ пӗр кӗнекере. Кӗнеке астумастӑп ӗнтӗ. Чехов калать, сана аҫу тет, манран тет, хӑйпе пӗр тӑван ӗнтӗ. Манран лайӑхрах та ҫырать тет. Унӑн ҫыраттимест вӑл. Ӑсталӑхӗ маничен лайӑхрах та тет, анчах вӑл ҫырмасть тет. Эп ҫырап та ман мӗн те пулсан пулса тухать. Вӑл ҫырмасть та, унӑн тет, мӗн, ҫырни пуҫтарансӑран пымасть тет. Ҫырмалла, Владимир Семеновича каллех чӗнсе каласшӑн. Ҫырса сыр вӑл, чӗнсе якалат, якалат и мӗн те пулсан пулса тухать. Ҫине тӑса ӗҫлесен.
Космонавт Леонова алӑ парса кулнӑ ҫак ҫын, пушпиньла. Космодромра суритӑн. Эпир, эпир те ҫамрӑках мар, тӗрӗссипе каласан, утмӑла ҫитсе пыратпӑр. На самом деле, она лично дать халь вӑтам ӳсӗмри ҫын ҫамрӑках мар будет калапӑр.
Но кӗнекене ҫырмашкӑн, паллах, ҫамрӑкса вӗрентсе, ҫамрӑксене вӗрентсе каламашкӑн пурнӑҫа пӑртак пурӑнса курмалла. Вӑл кукамай пулнӑ пуль-ха эс? Пулнӑ. Икӗ хут.
Вот. Кукамай пулса курмалла, асатте-асанне, кукаҫи пулса курмалла. Вара пӗтӗмӗшле ҫав пурнӑҫ урапине ҫаврӑнса тупса курсассӑн, ӑнлан пурнӑҫа ӑнланса Эпир ҫамрӑксем вӗрентме пултаратпӑр ӗнтӗ. Пурнӑҫӗ ҫавӑн пек. Ҫамрӑк паллах вӑл пурнӑҫа ӑнланса илсе ҫавӑн пек ҫынна вӗретсе калаймасть. Ыррине вӗренмелле ӗнтӗ, паллах. Ырри, Олег Александрович, добро спасет мирдешега, красота спасет мирдешега, доброта спасет мир. Если она добрая. Николай Васильевич, астӑватӑр пуль, ӳнчте эсир редактор пулмалла. Тӑхӑркун пӗрремӗш ҫулхине эпир шӑпах Самар облаҫӗне экспедицине кайнӑ та Питтӑпа ялӗнче те пулнӑ эпир. Тӗрлӗ ҫемье Виталий Петрович Саялпа. Ҫӳҫӳру та пур. Экспедицине эпир ӗнтӗ фольклор пуҫтарма кайнӑ та, и ҫавӑнтан таврӑнсассӑн эп практикӑра чухне Николай Васильевич фирмада илсе пырса панчӗ пӗр статья Тесе каламалла пуль те, унта пирӗн мӗн асаттесемпе мӑн асаннесем пурӑннӑ тесе хаҫатра тухнӑччӗ вӑл. Похвистневский районта эпир ӗнтӗ пулнӑ. Ҫав, ҫав район вӑл. Колхоз «Красный труд» секретарь полковника Питержана Чируянчӑ коммунизм яланче ҫав ҫыру пур. Вӗсем, чӑнах та, пире республикӑра пурӑнакансен ҫав тери юратаҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ, пысӑка хураҫҫӗ. Калӑпӑр, нумай чухне эппин курнӑ асӑрханӑ Ҫӗпӗрти чӑвашсем те килсессӗн ҫавна Шупашкара юратса ӗнтӗ вӗсем курса ҫӳреҫҫӗ. Эпир калӑпӑр тухса ҫӳресессӗн пире вӗсем мӗн тӗкас

Вырӑсла лайӑх калма пӗлмест пулин, Аштадемский магазина кӗнӗ ӑнлантарать те ӗнтӗ, ӑнлансах теймест тет. А продавецсем, мускавлисем, иккӗш те чӑвашсем тет. Ватти калать, чӑваш вӗт ӗнтӗ, мӗн чӑвашла калаҫмастӑн, сиснесен чӑвашсене ӗнтӗ. Так что та ҫитнӗ, пӗр-пӗрне паллах паллаятпӑр. Ҫав калаҫнӑ тӑрӑх, хӑйне тыткаланӑ тӑрӑх, эпир те палласа ӑнланса илме пултаратпӑр.
Тата йӑпки калма пулчӗ.
Мускавра чӑвашла курсан питӗ тӗлӗнмелли пек вӗт вӑл. Паллах, паллах вӑл. Халӗ Емпалек манӑн хӗр ачана вӗрентнӗ учительницӑн ачисем автора енче ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ, ушкиле хӗрӗ. Чӑвашсем, чӑн чӑвашсем. Ҫавӑнпа та таҫта та ҫитнӗ чӑвашсем. Ӗнтӗ халь пырсак ӗнтӗ мухтанарах каласан, анекдот сӗнет ӗнтӗ ҫав чӑвашлатса, калӑпӑр, еврейсене улкалани пирки унта ҫын пек каласа кӑтартаҫҫӗ чӑвашсем маттуррине. Паллах, мухтанса та каламалла и тӗсне кӑтартса ҫан пек пурӑнмалла, ҫан пек тумалла тесе пирӗн паллах аслӑрах ӳсӗмрисен каласа кӑтартмалла ӗнтӗ ҫав япалана. Тавах сире. Ыр сӑмахшӑн кунтан те чаплӑ ҫын пулсах карӑм. Мӗнле калас ӗнтӗ,

Район тӑхӑрӑн пилӗкҫи пултарчӗ. И ҫав вӑхӑтрах район хаҫачӗ тӑхӑр вунӑҫ пултарчӗ. Ҫавӑ мана питӗ вӑйлӑ канӑҫсӑрлӑха ҫухатрӗ. Хальхи вӑхӑтра каларӑмӑр хаҫат прикунлӑх япала кӑна тесе. Ну, районта тӑват пилӗк точкӑра хаҫатӑн пӗтӗм номерсем упранса пыраҫҫӗ. Вот ӑна архива та ытлашши кайса лармалла мар. Район тӑхӑр вунӑ ҫул хушшинче, район хаҫачӗ тӑхӑр вунӑ ҫул хушшинче тухнӑ номерсене илмелле, ҫавсене папка ҫырмалла. Ахаль Владимир Петровича кӑтартнӑ. Папка илтӗм ҫак кӗнӗ номерсене хутӑм, и кунта кокос салавӗ тесе киле ҫыпӑҫтарса хутӑм, мая килет, мая килет. Ну вӑл салтанатче питӗ нумай, ҫавӑнпа та ӑна. Вот, ҫав район хаҫачӗн никӗсӗ ҫинчех ял хуҫалӑх темипе хӑйне культурӑсемпе хӑйне тата ытти кашни темӑпа темӑпа классифицировать туса, папкӑсем туса полный ҫавӑн пек кӗнеке тумалла юлташсем. Мӗн тесен халь, ну, эсир те библиотекӑда халь сразу каласа параймастӑр, у почивкӑра ҫавна, йӗп ҫавна, Ачасен формӑллӑ папка ӑшне, файлсем ӑшнех хурса, сала полка ҫинче любой вӑхӑтра любой ҫулӑне ыйтса илсе, пӑхса, суйласа илсе, эп хамна ӳкермепе Владимир Петрович ӳкерсе илсе, эпӗ вӑл тесе ӳкерсе илнисене уйӑрсемпе материалсем хатӗрлем. Ку темиҫесене ҫавсене веҫ ӳкерсе илсе пӗтерсе уже комплекссене кӗртет. Ҫавӑнпа та ҫав район хаҫачӗн ҫитди материалсене темӑсем тӑрӑх туса тоже район историйӗ ҫинчи уйрӑм всем путсӗр тесе калам. Давайте сире хисепленӗ тогда пусть пурсӑрата ҫывхарса килекен ҫӗнӗ ҫул тетӗпе и ҫавӑнпа пӗрлех эпӗ хам та раштав раҫыралнӑ раштав пластикӗсемпе пурне те ырлӑх-сывлӑх сунатӑп.